pamusoro yevadada baba eh, ndakanetsana nemurume ndakakwirira murume wedada ari kundishungurudza mushure mekunge inini ndine takshop yangu kugoma kuletsu saka ndokwandoshandira ndinenge ndichitengesa zvinhu ndichiita sechishana ndirikoko Saka murume uyu akauya nechidura chake ndisipo ndiri kumega save sa ndakasvika chidura ichi chakaiswa pacomplex pa pangu vakachivhara netsaga ndichibva kumega save ndichisvika ndichiburitsa zvinhu ndakasvika chinhu chiri panzvimbo pangu ndokuuya vataura neni zvikanzi kulesi ndauyawo nechinhu changu ichi chinhu chavo chivanga wabva nacho kumusoro kwavaishanda chabiwa zvese chasara chidura chete ndiri kukumbirawo kuhwandisa chinhu changu ichi ndobva ndamuti iwewe wabva nacho uku ubva waya nacho panapa mauya nacho masikati muri kuchitizisa kuti chiri kubiwa inini panapa ndinogara ndega murume wangu akurwara ndofunga chinhu chenyu chipamauya nacho chero vanhu vari kuchiba vari kuchiona saka imimi zvomoita kana muchida kutiisa chinhu chenyu panapa murara bhozi ndine takshop nechigazebo chinodyira vanhu chiisai murara mo imomo muchirindira chinhu chani chenyu inini ndinoenda kumba kwangu musi wefriday saturday sunday murume wangu airwara achigara kuno kwachakonda imi murarira chinhu chenyu akomana bhozi saturday sunday nesipo vakomana ava vakabva vaisa chinhu chavo zveshuwa vaisa chinhu chavo inini satad sande ndandiri kumba kuno ndichidzoka kubasa chinhu chaiyo chakabva chabikwa mandi mukomana yakabva auya zvikanzi gulesi chinhu chei chatakaisa apa chakabiwa ndakamubvunza mubvunzo wekuti nzvenga iwe pawakauya nechinhu chako ndakati uite sei rarirai chinhu chenyu bcause inini ndichienda kunoona murume wangu haasi kunzwa muchekumba zvikanzi agone ah, tatiri kubasa ndikati honai chabiwa bcause inini ndaasinga kuchengetire chinhu chenyu makakumbira chinhu chenyu chabiwa mapatsi ese mukauya nacho ndisipo mukandikumbira kuti vainzvengesa chinhu chavo zvikanzi agulesi ah, chabiwa anga ane hasha ndikati manje hoona zvawaita inini ndinogara pano ndega murume wangu akurwara iwe wakasiya chinhu chako parapa ndikati chirarirai chinhu chenyu hamuna kuchirarira sanyaya iri papamai Nyaya iripo ndeyekuti mambo e, murume wangu akabva ashaya ashaya kudaro e, murume uyu akabva aburitsa mashoko ekuti inini ndinotengesa ndichikweretesa vanhu saka vanhu vaiva vaye ndadzokera ndaita nyaradzo yemurume anga ane chikwereti changu chefour dollars ndobva ndaenda mukati kunotora mari dzangu ndobva ndamuti nzvenga ndikudawo kamari yangu akatanga kunditukirira zvikanzi mbwa yemunhu musatanyoko muri kundibvunza four dollars imimi makaita kuti chinhu changu mube nemurume wenyu murume wenyu kufa kwaakaita ndakatofamba kun'anga ndikanzwa kuti murume wenyu ndiye akaba chinhu changu muri two nemurume wenyu ndii ndakauraya murume wako kana iwewe ndogona kukuuraya kana kukuendesa kupolisi ndokunyudza nekuti ndakarwadziwa kuba kubiwa kwakaita chinhu changu ndofunga ndakashungurudzika mambo ndakachema ndakazobatwa naforomani zvikanzi gules siyanai naye munhu anga ari kuwaya kuseri kwewaya zvekuti dai anga asiri kuseri kwewaya pamwe aida kutondirova bcause aitukirira vanhu vese vakamira varidzi vemaini vanga varipo achindituka ndikataiwa zvakanaka iwe tikutotsvagawo munhu akauraya chii murume wangu sokuti murume wangu akafa asina tsarukano saka iwe zvawataura kuti iwe wakafambira nyaya yechinhu chako ukanzwa kuti inini nemurume wangu ndii ndakatengesa chinhu chako zvakanaka mambo ndakasumuka ndikauya kunokumba neshungu ndakashedza amwene vangu ana bamukuru vangu baba wangu namai vangu sokuti ini ndakanzi ndichafawo zvaakaita murume wangu ndokugara pasi nevabereki vangu vakati nyaya haisi yekutamba nayo iwe mangwana uchamuka wakafa handei tokwira dare ndokukwira kwandakaita se kwandakaita dare isu da kuziva n'anga yaakafamba kuti murume wangu afe eh, ndazvinza changamira ngaataure side rake zvaanoziva kuti zvaanopokana nazvo Eh, matsanangurira kuti amai guru haasiriwo mai guru vari kuti chinjurudze nyaya kuti zvitenge zviomera inini zvitange zvonakira eh, inini mudziyo wangu wasara kwakuhotibeni kwawanga uri eh, vakumbira kuti utaure kubva matakurira wakaita chinhu chienda pamba paa eh, samudziyo wangu wasara kuhotibeni kwawanga tangira pokuti wo uchibva kugomo chisvika nechinhu pamba paamai avo zvawakataura okay ndakahaya mota mhm. vachibva vandichaja 15 dollars kudzoka kubvisa mudziyo wangu kudondo kwangu auri ndichibva ndasvika pamba patakishopu pamaiguru ava mota yakamira paroad ndakabva ndadzika ndandisi ndoga ndo chimwe chokwadi chandikuda kuti chinzikwe munhu andakatanga handaigona kudzisa injini iinjini harisi duro injini yechiguruguru 1100 handaigona kudzisa ndiisa pamba pasina munhu munhu andakadzisa ndikaona ndimaiguru ava ndichibva ndavakumbira maiguru honai ndaita emergency vanhu vari kuti tataka tajoin venture yeengine chiguruguru ndechemumwe njanji ndeyemumwe saka vamwe vese vari kutonzi vatora zvavo engine yangu ndiyatosara saka emergency ndatoita ndokumbira maiguru mutichengetere zvikanzi maiguru no eh, nzenga chinhu chako chinoda kubiwa iwe ndanochisa kunze kweyadhi kunze kwemusha kuchinji house ndikati ah maiguru zvingaita here kuti ndiri kuchibvisa kunhu kwandiri kuchihyira ndichiisa kuchinja house mama diki ndichisirawo pa munodyira vanhu umo zvikanzi ah zvakanaka asi injini yako nzvenga imbori yani zvakandibvunza maiguru ava ndikati ah no injini yataisenzisa kuti ndeyasekuru vangu vasouth africa asi iri mumaoko mani mangu zvikanzi ko wadii kuitengesa ndikati handitengesi chinhu chamai vangu sekuru vangu ndimai vangu inini kuva nacho kwakundisira kwakandiita zvangura kuti zvaichabuditsa injini kudya kwacho kunga chengeta vana vangu ini handigoni ndidi ndidero eh, maiguru vakazowirira neni kuti ndichisiya injini yamunodyira vanhu muya muya vachibva vandipa valid for three days kuti after three days uya utore chii mudziyo wako ndikati ah pakanaka maiguru matondibatsira zvichibva zvasiya zvichibva tatekaidzana nevamwe vakomana vacho vaivapo nemamwe mareferensi emafoni atigona kuti tifone pavanhu vasipo zvichingonzikwa sekutsanangura kwavari kuzviita ndichibva nda tatekaidzana nesimbi yaya chibva tasiya mupi muya muyawo kune mablue tens ari kushanda mazuva ano matende eblue ayaya chibva tatora tendi yaya chibva tarepa injini yaya chibva tasunga newaya chibva tawirirana maiguru maiguru ndikaimbopinda muwaya pangori panext nepanext pandosenziya yakupinda mubasa hazvakanaka ah, iba munini before that three days eh, amai guru ava vaiti kana iri saturday since vachigara kuno kwachakonda uko vaibva kulex vobva vauya kuweekend kumba kwavo kuno kwarutaura kuti vaigara murume wavo asi ini chakamuka chondishamisa eh, sunday yacho kuseni pavaifanira kunge vasipo ukuko ndakaona nemurume wavo ariko hazvina kunyanya kundiitira zvinyuwani nekuti pamusha pavo ndipavo ndikatotaura nemurume wavo vane sinuka akatondibudisira matokeni ndikatotamba naye zvakanaka naka mushe mushe manje makuseni ndopataingomukira ndopatokwereta sadza ndopatowana zvese vaitibatisa zvinhu zvakawanda zvekuti ava ah, maiguru ava mupenyu vanga vakandikoshera ende ndaivatendesesa ende nanhasi ndichikuvatenda kwete danho ravava nestage pazvava eh, manje makuseni ndakabva ndawanika Musha wese hapana munhu kana wekubvunza hapana kana injini yacho hapana. Injini ndakadaro ha kana kuchii kuti vakazondishaiwa ndiri pasi pemugodhi vakafunga kuti zvotobva titekeze tisii taisa mushopu ndizvo ndakafunga ini anovabikira sadza ndiye akaita the first munhu kuti angazosvika pasini paposini pavo nemwana wavo mukomana mwanzi maokomo hamudiki zvake vachibva vasvika paya paya handagona kuti rambe ndakanyarira ndichimira kuya ah, ndakavabvunzawo sa ivo vandairarama navo vachipakurisa zve amai guru zvinhu zvakamira so so so ko mudziyo dii vachinge kwapo mungaziva nezvavo here zvanzi ai ndakabva kuno kufriday kutodzoka ndiri ndinhasi mande makuseni o kuma 11 11 mai guru vakabva vasvika vaine hori vachibva kunohodha maiguru ava fufuru vasvika nerori pakepi and akatora nguva ano ah, zvikandiwonesa nemaiguru kutaura chokwadi ini ndaiva pagadziko kwete kugumbuka nekuda kuti kubiwa kweinjini haraiva dambudziko kwandiri kuna mai vava nekuti tasina pata takasainirana kuti chikabiwa chadii asi kuti ndinyararezve ivo vasvika chinhu chisisipo hazvaikwanisika saka ndasara ndava mupata ndakaita pana maiguru ava maiguru angu ari mutakishopu vachitanga kutobvujunura zvinoti vachiisa mashows Ndiva ndasvika pana maiguru ine kunze nepakaona. No, maiguru muri sei? Maiguru muri sei? Respond ya maiguru ah, yakatanga kundikahadza. Asi maiguru ava shuwa tatine ukama hwokuzivana pakuita kwataita mazuva ose. Maiguru muri sei? Maiguru akabva wawedzera volume yeredhiyo. Indiri kuzama kuti tionesa nezve incident yechinhu chihombe chashaiko panzvimbo. Maiguru akabva awedzera volume yeredio. Ini ndakadaro kana. Ah, zvorevei izvi. Ndichibva ndakangobva pashop pawo ibva ndine pachimugwagwa panext pamutasa. Ibva ndasvika ndagara hangu kune umwe. Ndagara. Vakazouya pandiri after 30 minutes. Vamwe makomana vandinawo varipo panapa vanogona kutsanangura nekundipupura zvinhu zvivaripo. Mamwe mafoni atogona kufona zve ariko. Vachibva vazouya pandiri. Saka nzvenga kuti ndini ndakaba engineer yako here? ndomuromo wasvika pandiri vachitaura maiguru ndikati aiwa no maiguru handisi kudaro asi shuviro yangu yakairi kuti tionesani kuti since chinhu chashaikwa tochitangira papi kana tichiindisa mapurisa toripota tichiti chii takatanga tatadza vachibva vadzokera vakagumbuka maiguru ndibva ndasara ndakadiwa ndakanyarara nguva ini ndoshandawo nguva dzekudaidzwa mubasa dzokwana ndakazodaidzwa kuenda kubasa eh, tokona tikapinda nhasi kungabuda mangwana manheru Eh, tapinda nhasi mangwana aya takaswera tiri kubasa tobuda totendera mukati muyamwe handida kuwana mukana kubuda kunze kuya kuya ndichizonobuda ini kunze ndakanzwa zvinzi murume wambuya vadi washayika apa hatina chatataura nezvenhau iyaya kuti takazindira mberi tichiti shoko ratofamba futi radi hanzi baba vamimi vashaika vazodzwa kunhamo vada kutora mari yavo isu tikatoyawo kunhamo kuyoka tikatodii tikatoita zvabasa rakabatwa tikadzokera uko tadzokera uko mai gunda katuma bata maoko amai gunda akazoya kwachakonda papari pavanhu papakaunganiwa toti nematambudziko zvandakatoita namai gura ah, zvakawanikwa njenga so so so so vachibva papera nge two days ndichibva ndazovatumirawo mumwe mukomana watoshanda naye ndikati no ndanondioneserawo mai gura mai zvandanzvenga ndaichikumbira kuti pasaidi tizomboonesana kuti asi tingafambisa nyaya yedu sei kuti tiiripote namapurisa bcause ndaimhaya kumapurisa pamwe zvaizopindisa maiguru bhizi ini zvese zvindadaka namaiguri chii ndanovaonesawo kuti tinga tochisangana sei maiguru vanakwanisa izvozvozvo pakabva paita two days tichibva mari dzedu dzotobuda dzemukati mari dzedu dzobuda dzemukati maiguru vakabva vanditumira muramu wavo asi anotungamira kubasa asi anambobvira andinifuma nyaya iyi akagumbuka akazara aida zvekutodona neni ndikati anovasha ah, iwe poungotanga wakadai inganonitungamira kubasa mazuva ese pai patakambokosherana rezviri maringe nebasa zvanzi hapana ndikati ah, kuinda kuzongouya wakachaja machajira akadai kwaivo maiguru zvauri kuti iwe ndiori wakasiwa uchiona nezvepo waka vane imwe nhau here vanga vambokutsanangurira kuti no eh, mukoma uya aizoshaya ndandine nhau nanzvenga yakati yakaitika zvikanzi a ah, havana ndikati handomamira ah, zvazvakaita shamwari zveshuwa four dollars yava ndinayo asi ndaitoti ndikatopiwa apapo harisi dambudziro kuti ini namai guru tingagona akazotaura avati wakataura ndo acho andiri kupikisana nawo zvanhu chose kuti handina kutaura mataura akadaro pamusoro ishe ndofunga ini ndakabva sematsananguriro yandaita eh, varipo foromani varipo varipo ndiye akatozondibata kundiendesakuti chinyararai maiguru uye akabva atuma shamwari yake ndichichema mushopo Shamwari yacho ibva yandati gule nyararai tinozvipedza. Inini ndanga ndikuda kumbodzokera pamurume uyu ndanzwa inini uchitsanangura zvakanaka kwazvo ndozvawakamba uchiita unofunga kuti usazvizengere dare kana kuti asei handiti kana ndagumburana nemunhu mbi yangu izati pane chinji yaitika panapa pawainotaura nawo apaitaurika zvokushaudhana chakatotanga ni- amira Ah, hapana eh hapana kuti kunangana izvo kuna kutaura Ah, kwete kwete nyaya yakagairirwa pei pamusoro yevadare panyaya yakagairirwa iyi zveinjini yakataurwa yekumashure iyi, ndakangonzwawo dziri nyaya handina kunge ndasvika ndichinzwa kutaudzana kwavo Chandakazokwanisa ndechekuti isusu kana tichivhura ofisi yedu ichipa vashandi mari, ndinodaidzwawo kuenda ikoko kunobatsiridzana nevemuofisi nekuzoona wanenge wane zvikwereti nevamwe vanhu. Ava amai vane shopu yavo, ini ndine yanguwo futi nevamwe vanawo mashopu kunze kwegedhi rekambani. Saka mashopu aya vanhu vekunze vanopinda mukati kunotora mari dzavo imomo, vanenge vane zvikwereti. Avabva watondiudza kuti a ah, ndinoda kupinda imomo mari yakubuda ndikati pinda aibva wapinda eh, pakutukana kwakaitika ndakanga ndiripo zvakaitika ndezvekuti avo vakomana vane murungu wavo wavanoshandira vakapiwa mari yavo wabva waenda kwavanogara vane makebini anogara pakambani ipapo kwavanenge vaenda saka gedhi rinoshandira ava nekunogara kwakasiyana ava vakanditi a ah, kangara ndachaya vanhu vangu vane zvimari dzangu ndiperekedze ikoko ndinoonana navo vandipe mari idzodzo bvataenda ikoko bvatasvika bvatawana vokutanga bvaatipa taakuda kutodzoka uyu ndasina tombomuonawo paanga ari bvawamuona vakanditi a ah, zvenga ndokumbira ka four dollars yangu uyu akangotena akadzoka isusu ivo vanga vari kunzi kwawaya sitiri mukati mewaya Achidzoka akangowashauda ka one akangowati inini musandijairira nekuti four dollars yenyu yamuroda kwandiri haiendera neenjini yangu yamakatengesa nemurume wenyu imimi injini zvikanzi injini yangu haingaenderane nefour dollars because nyaya yeinjini tiri kuendera nayo mberi imukuda four dollars kwandiri haingamboenderane nechi neinjini yangu iyeyi mukada kuramba muchitondikonzeresa nenyaya iyo ndakatotsamwa saka pana ndakamira ininika e, iye ane vamwe wake waanga anawo futi kuseri kwewaye ndiri mukati nevamwewo futi ai ndakangomirawo ndine murungu wavo ndoona ndakatomira naye pamota pake zvikanzi haa mbuya imimi nyaya yenyu ndakazotoifambira ende itori pachena kuti murume wenyu nemini makatengesa injini yangu ende ndakazongofambawo kwandakaenda ndikaona kuti ndizvo zviri chokwadi ende murume wenyu wacho kutokutaurira dai so ndichiri kungori ndakatsamwa murume wenyu ini ndakatongomuti zvingoenderana nenjini yangu kana isingadzoke asadzokewo saka ndizvozvo here ndikutaurira zvozvo ndotiwo since ndisina kuyawo ndega eh, tingaita kunge ndoda kunyanya kuda kuzvimiririra ndine vandinawo vaivapo pachiitiko ichocho teerera nayo chamba wanga wakateerera murume achitaura apa pari kudawo kwete zvaakatoda ati ndizvozvo here zvaataura uyu wazvinzwa kaunga uchizvinzwa hakuiti hazvisirizvo pauri kuti hazvisirizvo ndopapi pose paruzotsanangura iye oti e, ndakazoti ndini ndakauraya murume waambuya ava ha iwaya mashoko ekuda kuti nhau yacho iyi asi wabvuma here kuti ambuya vachiuya kwauri vachitaura nyayaipapo ichokwadi ah, kumberi kozoenda nyaya kuchinzi ndakazouraya murume waambuya ndakufamba mchana mchana nekuti vanhu vese vari muno vakateerera eh, vakupa murume vateerera murume achitsanangura tiri kuti isusu Iwewe uri kuramba papi? Pasi pane zvataurwa nemurume. Handina kubuditsa muromo wekuuraya wekufa kwemurume waambuya ava uye kuvatyisidzira ndichinyaya ivo ndikona kuvauraya simba rakadaro irorani. Hauna here kutsanangura kuti ndakafamba? Handina kutsanangura zvinhu zvakadaro. Kana kufamba handina. Wakataura uchiti chii? Ndakavati, ko mukondibvunza zve4 dollars yenyu tisati tambogara kana pasi kuti tionesane nezvekushayikwa kweinjini yangu inga ndakatumirai shoko nemunhu wani kuti maiguru yaiva timboonesanawo shamwari momira iweoga vanhu vari muno vanenge vakateerera usafunga kuti tiri mastupid hatisi nyaya iri kutaurika yawabvuma iwe ndeyekuti yokuti imi mungatondibvunza 4 dollars Fodrazi inoenzana neinjini yangu here ukazvipfuma muno zvino wakuchinja futi eh, iwa ayo eh, mashoko eh, kunge vanhu vakagumbuka vose mai kuranga vakagumbuka iniwe ndaka pamusoro imama imbomira mainyararai pafodoras neinjini zvanga zvasangana papi amai avadesperate chawa kwamuri imimi chefodoras zvisinei neinjini

ngatirege kuzviramba izvo zvese ngazvita sei ngazvita but tida kuona kuti munhu ari kupa scape goti ndiye upi kuti abude munyaya ehe uyo akatara mashoko ko amai avasi asina kuita shungu mukomana uyu paakava first day vauya nerori uyo achiti gules ava vakamuigno vaigno here ari kutonyepa ipapo aiwa imambeteererai mauya nerori imimi mukomana uyo kuti gulezde ngaitimbotaura imomiigno andizvozvo mozomuteera chii changa chainoback of mind bcause pakutofanwa kudzitarisa nyaya idzi pano mwana oda kutora advantage okura dara achida kuvhara nyaya kogoita mumwe futi e ane nyaya yemukadzi uyu but toda kuti kana maswa munharaunda hapana chinhu chisina basa hapana chinhu chemunhu chisina basa ava vakutaura nyaya yekuti ndakanonga murume udzekazodai ndakakandiurayira murume asi hazvi kukosheswa kuti munhu akanga ane mudziyo waida kuprotect eh, ini ndichakanga ndichingoda kukumbira mama murume anga achiti chokuti uri kutenda here kuti amai ava vakakutaura kuti chengetedza mudziyo wavo ambomira ndikuda kungoti andipindure pa eh, ndichisvika nemudziyo ndati uri kutenda here kuti paukauya nemudziyo wako amai ava vakakuti chengetedza mudziyo wako kutaura kudaro vakataura kudaro ndichibva ndaenderera mberi nekukumbirana navo vachibva vandiwirirana vawirirana neni handida kusiya zvekukonana navo koiwewo kana wakokaona kuti environment haisi kuita amaiguru hausi kubvuma wakadi kuchinja nzvimbo kwese zvinhu zvose zvaishanda mari mambo panguva ndichitosvika pamba pamaiguru eh, drive wacho anga kutoti akuda kutondiovhachaja achiti ndaitofunga kuti kumusoro kukwana mutasa saka ndatova nepressure yekuti Eh, dzisa dzisa injiri zvekuti pakusaziva kutenda here kuti amai avakakuudza kuti shamwari mudziyo wako hongu nzvimbo ndazvotenda asi unochengetwa newe ndotenda uri kubvumira eh. wakaita here zvakatorwa naamai vako chinhu chako chii chavati chii ndakupa nzvimbo chete asi inini kuchichengeta handidi wakaita here asi handisi ndichachichengeta chiri pakuchengeta chinhu chako saka amai apa nyaya iyi havana mhosva bhozi wakabuda friday eh. wadzoka mandi eh. and wakabudzoka vane rori yavo vakamuka sandi makuseni varipi zvokuti amai avakabuda nguvai kana kuti vakabuda nguva yazvina basa nokuti amai avakanga vamudza zvinhu zviri pachena kuti ini handichengete chinhu chii chandakupa inini ground kuchengetera chinhu makateerera Amai ava vataura pachena kuti uyu akava neinjini yake kuti iwe iwe injini yako zvawakuisa friday ndinobuda ndobva ndaenda saturday ndee ndisipo sunday ndee ndisipo but mawachisomo mufanira kumurarira muchichengeta chinhu chenyu inini handisi kuda nechinhu ichi chinozondisungisa vakataura paya kuti chinhu chako handisi kuchida pano wozogara wega muridzi

nokutenda kuti chinhu chiri pakachengetedzeka ndoda kudzoka kumuromo wamai kasi chengetedzai chinhu chenyu ndoda kudzoka papoindi iyoyo ndo zvamakaita makachichengetedza zvishuwa makachichengetedza zvishuwa makachengetedza saka chiri kupi kana imimi madays yaya makafamba nenguva zvakanaka ini ndikufara kuti chiitiko chakaitika hapana pawaimisa everything zvinhu zvaifamba nei gogo kana kuti sisi sisa vakati ndokupai mazuva mangani matatu kana mana mana ungamusoichii panguva yanacho ungamusoichii china eh. semazuva mana eh. friday amai vauya kunoku havanga varipo mai vakatomuka nzai mambo vakazombira kuswechi ndokumbira kumbotsanangura ipapo pangajambika orit eh, mai musi wesandi nemurume wavo uya vakamuka variko kushop vakamuka variko kushop musi wesande saturday maigura iwanza tobuda u saturday vodzoka manje nemaorders avo asi ipapo sande yacho murume wavo wacho akabva amuka achitoriko vakatonitambisa sinuka varume varipo ava kune vasipo vatogona kuti tikafonera izvi zvanongotsanangura zvandiri kutsanangura izvi kuratidza kuti nasoda kuaaiatambe chese iwe ndakukamukana vandikutana nauyu Saupa mkana. Iwo mbozvitsanangura. Ngatimire newe. Ndinoda kuti mufambe nemurume uyu. Iwewe chinjasiwa ichi. Chikazi chengetedza chimukazebo kaichi. Lex ine mbiri yekuba zvinhu izvi handiti? Zvinobiwa. Wamaida kuti achengete musi uyu ndiani? Achichengeta mamuri 3 ndafara nemamuri 3. Wamukapa mkana wokumbochichengeta ndiani? Chinhu ichi. Eh, aupindura mubvunzo wako hanzi ndiani aichengete gadhi wamakasiya kuti achengete chinhu chinhu ndiani nokuti amai avanga vakuudzai kuti chinhu chenyu chinoda munhu anochengeta akati watanga takasiya panguva papasina taitochinja vakomana nguva dzekutarisa chinhu chenyu ndobva mazodzoka pamaona chinhu pasisina anomusha mbiyana machinyana muri sei anomhosva ndiani anomhosva ndikakuti pakuitika kwechinhu hapana hapana ka saka mazwi atoda kushanda nawo panapa ndeyekuti imimi makazo mashoko amai avakwirira ndeyekuti uyu akandindekauraya murume wenyu imimi muchazora muchiteera kasi ndinoda kuzoti icho chikafamba sei bcoz kana ukachibaka tochidzorera kuti amai avapone varege kufa iwo haudi uda kuti vafe saka muda kuvasunungura saka chinhu chinoda kuti chidzoke muvasununguri bho zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ani zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ndizvozvo taura shamani aisana pedza newewe eh.

aichengeta usiku ihwo pamba nani aiwa apamba sina munhu saka kubiwa kwechina kuna mhosva saka kuti chazoshaika mazochashaika ina kusikwapa mhosva komakazoenderei muchichibvunza futi aiwa hatina kuenda tichibvunza eh. eh. ndopakazosumuka muromo waitukirwa amai ava ndopandiri kudzokera ipapo kuti mamusingaramba kutora nyaya yechinjabiwa ka chamusina mhosva nacho mochitora semhosva mangova kwapa four dollars yavo morega kutora muromo iye mukomana atizotaura achitizonini akatituma munhu ndichiitira kuti titaure pamusoro pechinhu chakashaika aiwa ataura ndiri muno saka uyo aizoda kuti ataure nyaya yei pamusoro pechinhu chakashaika akabva ati ndosaka ndatumira munhu ndakazoona gulezi vakuuya vakutari ai vatuma mumwe wavo akashatirwa akutaura nyaya ichi yefour dollars kasi munhu yei ndoshanda naye ndikashambiswa pane pandikambonetsana newe here andozvataura Koyo kana wako usina problem. Wadi kuti 4 dollars, yes 4 dollars. But mimi uza yama iguruka kuti anonzwisa mafambire chinjangu. Kuni kwa kwaito uya mai guru. Uyu mkomana. Eh. Manager ndopavatara kuti mashoko ekutuka uya akatuka ndiripo.

inini maiguru ava vakati kune mukomana uyu ano mari yangu mm. tiri pageti mm. tichitobudawo tese pageti mm. nobva vati eh, mukomana uyu nobva vati a ah, nhai maiguru munondibvunza mari here ini ndichitoone kuti woriri mwoyo mangu saka range niyo saka unobva vaenda uyu ava unobva vatendereraiwe shamwari uchataura zvako ngomire shamwari uchataura zvako vane uri rumoracho four dollars four dollars unofunga yaienzana noinjini kuti uyo anobunduro kuti mandibvunzirei four dollars chikwereti ini ndinobunduro injini yangu four dollars dzinoenzana noinjini here Chitaura. Enda hako mberi. Saka ini ndaona maiguru na na komeni. Ndakutovati ano maiguru handiti maiguru chiregai kupopoterana nani? Amai kundu vapopotera ndiyo yapopota. Vaitopopotera. Amai kundu vaibvunza chikwereti chavo. Vaida chikwereti chavo but maiguru vakatanga kuzopopota chii? kuzopopotera uyu vachiti vachiti ano ndikuda mari yangu eh, vakaita mari yavo eh, uyu wachiti inini ndinotori nepundu riri kundirwadza reizini yangu kubva kunani saka ini ndakazoona vakukandidzana maiguru vakutikanda matombo vachida kutema uyu ari kuseri kwewaya akanga achii kudii

because uyo abvuma zvinhu zvake but makuda kutraya kumprotecta zvisiriyo otherwise muda kukanganisa nyaya zvawakutaura zvematombo zisi uyo haana kumbotaura kuti akakandidzwa matombo iwo ndiwo wakutotanga kutaura nyaya yematombo name makandidzirwa matombo makandidzwa matombo here hamuna asi kuti nini saka iwe hausi witness chakazongoitika ndechekuti ndandine mumwe futi mukuru wepabasa pedu ah. akangondishona akangondiudza anzwa izvi akangoti ndakutopinda mumoto womgom buditsa vanhu kunze kwegedha or vanozotinetsa pana pandavadhonza ndindakakwanisa kubuda nawo kunze amai ah, eh. vanga watorasa nebhegi ravo avatowadhodza kuti vabude kana ini ndogona kuurayai eh, ndizvo iye anga aripo eh? uye anga aripo shamwari yake ndiye waakazotuma iyeyu akazomutuma iyeyu iwesumukayo uyu asi pane eh? zvese uyu aitokumbira ruregerero aikumbira ruregerero akauya ndichichera mushoko achitoteera abva kundiudza mashoko aya nditi akabva auya uyu amene vanga watuma naye zvanzi gulezi chinyararai Mushamwari yangu yakanganisa. Chitiregererai. Uyu nezvaitaura. Eh, nemuromo wake. Uyu anga aripo. Garaba, padhuza iwe. Garaba, ndichakuda. Akakonzeresa. Ndamai ava here kana kuti ndiwe? Nokuti amai vanga vari kumba kwavo. Iwe ndobva wafunga musoro wako kuti Ndida kuenda kunosiya zvinhu zvangu pana amai nhingi. Amai nhingi ndobva vasvika bva vakutambira. Saka akakonzeresa pandiyani ndiwe here kana kuti ndamai? Taura kazvakapusa. Ndiwo akakonzeresa. Saka honzeri ndiyani? amai avo otya manje kureva four dollars yavo nokuti iwo wabirwa injini kwete inini chakaitika mambo ipapo ndoda kuti ndipapindure inini handina kurambira mai guru kuti vabvunze mari yavo kwanzi ko zvogodora waitaura kuti ndine godo mumwoyo zvanga zvauya papi pafour dollars handina kurambira mai guru kubvunza mari yavo asi kuti zvinhu zvakaitika same day izvi vanditumira muramu wavo takaonesa tibva tagara pasi achibva andipa zuva ramangwana kuti anonzvenga ah, zvotochiita isu mangwana tochiuya togara pamusoro pamwe chete inini maiguru vangu newe nemabhuru ako tionesana iwoyo orit chama tikatipedza nyaya incident maiguru vangu kuti vachindiona shuwa vakauya vakasara asi marina asati atopiwa waneni wacho pakabirwa chinhu nombavha makazoona pamusoro imambo sezvandiri kuno kwachakonda murume wangu aitorwara

inini ndoonesa maiguru ndashaiwa mudziyo maiguru akanditizve baba mimi vanga vachitovava kuti sei wakazokwanisa kuti usiye mudziyo uyu kwandiri inini munhukadzi asi zvekuseni kwacho ikoko baba mimi vaiva ndo vanga vabva kundivhurira sinuka yavo matokeni zvichitamba navo ava vazivaa kutambira zvinhu pamba pababa vasipo

Pamwe wakaboga vision yako wakazoonesa mukati yako. Pamwe wakashimwa shamwari dzako tweets. Aona ingachipedza inyaya. Iwe mashoko aya nyaya yakwirwa dare tazongobata here nyaya yakwirwa dare ndeyekuti amai ava pane zvavakaudzwa nemukomana uyu saka murume afa ndizvozvo iwe shamari murume uyo akazvitaura mashoko yayanditi ndiwe chapupu chacho ndiwe fomeni wako ka asi ah, wangu wangu aripo asi vanotungamira vamwe toshanda nawo zve eh, asi anga aripo pasipetira ah, usaziva se pane paiita kutaudza aina ndakumuona amai munodei kureva nhema angu ini uda kufamba here nemurume uyu pamusoro ichangakana eh. inini ndine hama dzangu Ndina amwene vangu ana bamkuru. Chinhu chakati kachamadza because murume wangu akafa zvisina tarisiro. Sematsanangurira akazviita kuti akafamba takaba chinhu kusvika murume wangu afa. Uyezve imi muchafa uyo anga aripo. Ndinoda kuti iye atore nganga yake apa. Nehama dzemurume wangu apa nedzangu apa. Wochindiudza iye kuti paakafamba achienda kunganga yake ndoye yari akauraya murume wangu because inini akanditi munogonaezve ndiwe here makaba ndo zvandiri kuda makasiya kubaka because inini inini ndakashungurudzika ndakasiyirwa mhuri ndine vana fo ndinoshanda kukumbirwa haisi mhosva ende ipapo pacho parotaura ndati muda kufamba iwe shamani uda kufamba here namai ako waprofitira ndiwe wakaba sezi matauriro awakaita ah, kana kuti uda kukumbira ruregerero sori changamiro chandingato ndingatanga ndakatokumbira ivo ruregerero nekuti kwandakafamba ini hakuna taura chokwadi pamberi pamwari ende handizikana kunofambwa akari mazwi chete ndiwo pandikuti ndiwo andapikisana nawo zvimwe zvese zvavasanangura maiguru ndizvozvo asi zvekuzoti ndakauraya murume wao wakadaro manje ah. wakadaro ndokuchacha mambo vabvunzwa haniti amai vabvunzwa kurei amai vakati ndida kukurinda ndifambe yasonbhoro zvakamira sei panyaya yangu hanini ndochokwadi iwe wauguna mambo wauda kutamba pangano maisi iwewe wakakanganisira munhu handiodalesi kuda kuti wakakanganisira munhu ndobawabvunzwa namabhuku ngonanga pavari uda kufamba here kauda kumbeoregisa uchiti kudii mazwi ako acho ichina wakuberekere kugama apa kukuberekere wozoka kukupe ndikuberekeroka ndorwei aitaurisa taura mashoko awakati kurarama kwangu nemai kubva tichitanga kuzivana hatina patakambokosherana vekuti eh, kana ndingati musi kana musi mumwe chete usiya kuenda nhau yedu iyi ukumbira uregerwei ndokumbira uregerei kuti rarame mararamira tachiita tisava nemunhu ane ukumbira uregerwa kuti kudii mubvunzo wachipi sangana nawo ndoweirwederwa wakukumbira ini ndaida kubatsira munhu Kana une mashoko awakapotsa kutaura uri kuziva ataurwa napfuma moko. Ndiwo unofanira kudzongomza iwewe nemuromo wako. Mumazwi aya ndakataura aya ndiwo andikukumbira ruregerero. Boza akasabuda takona nofamba. Eh. Takutopai munhu wamunofamba naye. Mazwi ako atauri awakapita kuti havazokwira dani. Mashoko andinotaura kumbira kuna maiguru. Eh ndekuita kunge ndofungira kunge ndi vakaba izvi wacho ataure ndakatadzira na mai ataure pamusoro imama ndoda kumupindura akapfuga aiwa takamadza zvaku taurisa iyo munyin'ina naye muri kunzwa here chigara apa shamari ndikupe ene munofamba ndozva muri kuda tokupai mupurisa wokufamba naye hauzvinzwa here shamari tokupai mupurisa wokufamba naye taura hausa kutaura taura zvaura kutaura mai guru ndokumbira ruregerero pakutaudzana kwatakaita kwose kutaudzana kuti kudii kuti kudii kuvamanikidzira kutadza kwabhadhara four dollars yavo nenguva mwoyo wangu wekutaura kuti kudii ndakavati maiguru amukandibvunzi four iyo shamari wakasataura ndokwamupurisa akaita nyaya iyi ndiani uya shamari famba nevana eh, on his expense ini ndakuti inini ka kumbira regeso it was easy kukumbira zvawakataura so, zvese munhu ka chete bozo ukafamba wakaona konzi ava havana mhosva nomuno munhu kurova mombe ngani nhatu sakumbira regeso chiita hatisi kumanikidza ini unogona kubuda kana usingazivi Mambo, ruregerero rwezvandakumbira nezvandatsanangura kwazoendererawo mberi kwekunzi kuuraya kufa kwemurume wavo nethreat yekuzovaurayaizvo zvinhu zvandizvichete asi zvekuti vachindibvunzawo mari yavo shuwa muromo wekuti mungandibvunzadollars here ndozvandaaruregerero zvaunoziva

Ndakandibvunza for the last year iko kuti ndichidawo izvi. Kufungira ikoko ndiko ndokundira ruregerero kwamuri maiguru. Ndichichidzira. Paya kutaura kwemunhu anga akabatikana ndokundira ruregerero maiguru. Wazopedza kuti semunhu anga akabatikana achigara akwa. Mama, ndikukumbira kuti ndikuudzei. Mm. Inini kwandogara uka kumakorokoza. izvezvi handichazi safe nevakomana iva because ndine macustoma akawanda andoseva vakufamba vachitaura kuti inii ndiri mbavha maiguru anoba ivava vese vakomana ivava neshamwari dzake vari kunditretena matambira regerero regerero hongu ah, matambira rabasa rangu Yo chiuya iwe. Chiuya. Tsotsi. Garaya. Bambo, pamambo ka tinoda vanhu vanenge vadaidzwa munyaya. Kana tazoti witness. Makaona asina kudaidza witness. Hatikudei, hatidi vanhu vanodaidza vatambi, vasi vatambi.

ene vaisemswa 8 mbudzi yedu inoita 50 dollars kana usina mbudzi isusu mudare rino hatina kuti eh, injini haisi kutsvakwa unopfuurira mberi nekutsvaga injini yani katsvagiro kauri kuita ndokasiriko hatina kuti isusu eh, injini haichatsvakwa hazvisirizvo Iyi nhayo ungaitwa sei nai? But inofanira kutsvagwa zvine nzira not kuzora zora kana kufungidzira. Kana usina kuona chinhu usafungira. Isa report kumapurisa. Asata pesa. Nai mama, muri kudei kuna mukomana? Akasvibisa zita renyu. Munodei? Pamusoro imama. Akasvibisa zita redzinza cause inini uyu akafa haisi dzinza rangu. Amwene vangu vari papo nana bamunini vangu nana bamukuru ndoo chifesana nemukomana because inini ndakatofirwa ndikurwadzwa handina two months ndaviga murume. Amai akangwarisa ndabvunza yemini inini musandi ava vakangwara zvino imimika Mambo ndikuru. Ai nzwai kamai. Hapana munhu anorwadziwa. Pamusoro yema. Singaperi. Musaparadza nguva yababa. Imimi ndimi akagara pa ndimi akakwira dare kai. Seke mambo ari kuti zvake mose taiona kwayawira muri kuda chii? Mambo kuti toda amwene nanani. Ndovagara pabenja apo. Praza anakutaura direct nana amwene akatara muri kuti eh. na mai guru. Baba zokwira dare saka mimi mabvunzo. Eh, bado taura chete. ngaandiripe mombe ndaikuti murume wangu akafa zvisina tsarukano abva ati iye ndiye akauraya aorit ah, bhaibheri eh, madzimaba anotonga ebhaibheri bhaibheri rovha kuti kana pane asina mvura atadze ngaasumuke kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke zvinounkluda ini imimi naivava kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke sekretary amamvira matadza katitaura yamai ah, mombe yakawandisa mashoko chete ndinoda kuchengetedza amai vati mulex vakomana vamakorokoza sata kuti ukama tokuvadzidzisa vana vedu hatisati vaite maenemies sazara pamai avo rinonaka rinonaka amai taurai zvokuti murambe mune ukama nevana venyu eh. Ngaachibvisa pano. Pana apo. Kuda kwaripeya mbuya. Ndovapa mbudzi. Anzi mbudzi. Ah mbudzi ndiyo yano. Imavana musafarisei. Mbudzi ndiyo yanoti ndavaise mbudzi. Kungo kungo kukwezva zvete kuda. Kuda kuzwa bogara. Ah toto adyira. Ngauti wasapine munyaya. Vape mbudzi vese apana. iyo mbudzi uyo mbudzi ndedzenyu dzese amai dzevatata dzakwana mombeyi mawadzora mari yedare yako tapedza and not that mangwana cha mamanyi mangwana ndoto achokwadi chino nokumbira regero iwewe futi wanyepa iwe ndiwo ngwari padhuze dhuze namai ino ndotakumbira regero